Vawiini ni sawmhnih panga pat zirtawmni a nih hi belah ka chho leh a. Hmm. A ang ve tawh hle mai. Chuanin hei a chunga kan stop dona mau vel hi hian phet tawh a. Hmm. Hei. A a chung hi gallery tur han ta. Hemi hi a hul hliap khai a dawn tho a, umm ti zawng hian kan la ang e. Aw eh tha dawn em. Chuan hei hi, hei chu a la phet dawn lo, pheh la ngai lo a, umm eh a ang tawh hle mai. Hmm. Min ka lo sawi thin lo a, location nen lo sawi thin lo a. Tuna i hmuh mek hi uh, Buban Presbyterian Kohhran Biak in thar sak mek a ni. Chuan a chung lampang te a rel hi. Oh, A bim an siam leh mek a, a bim khi rawt an phan zo chiah a, an phan zo chiah a, chuanin hei a pui e pui e, pui tak a ni. Hmm. Takinah sample kan la dawn e. Sample lak loh chuan ih brain hi engti ang a. Ah, a sample nen khan hmuhnawm ve deuh thin a. Ah, a sample hi kohhran choka a awm a. Umm, nuam viau dawn a ni. Buhban Kohhran Buhban Presbyterian Kohhran biakin thar tur kan sa mek a, a nuam viau dawn a ni. A hnung lampang hi hi hi hnung lampang hian kal chhohna a awm dawn bawk a. Em phet thla vek tawh a vaiin. A chung hi gallery gallery hi a bang ah awm phei dawn a a bang lehlam lehlam ah gallery a awm ang a chuanin a hma ah gallery a awm dawn bawk a a hma ka ti awm che chu ah luhka ah khan a chung ah gallery a awm bawk ang a a sir tawn tawn ah gallery a awm dawn bawk a. Kan bial hi aaa la hriat lo takin tam tak pawn Sifa Pastor bial a ni ta, khawruk kan awm ta a ni chu. Hei chung kal chhohna tur a pui viau dawn e, deng deng maia umm chung kal chhohna tur a nia, nuam dawn deng deng tak em, pui ruih ruih khawp mai umm. Pui ruih ruih khawp mai. Khawl te bun deuh rup mai hei. Hmm. Slap do na lo phet tha at pui leh zual alang pui leh zual hle mai. Ka ruan sur zo chiah a rawn bo hawk a hian kan ni deuh nuai mai ni tih rotte rawra te nen kan ni deuh nuai hlawm mai ni chuanin ahh ta hian kal chhoh tum mai la a kal chhoh thei ang aw.

tunah hian a chung lampang ah ka awm ta ni a den mutri a hnuai lampang hi um den mutri a ale a hei a chung lampang ah nge saw nula kan nula nula kan neih chhun ni awm tak a ni hei a chung lampang bim tur aaa phan leh mek a a ring vel an herh rang a chuan kar leh lamah chuan an zo leh mai dawn a ni an lang vek ang chu i in pawimawh ih in pawimawhna nikhua te a ni ve a. nuam khawp mai hei a han mawi em.

Tian Kohhran hianin a details in thawhra atanga thawhra atanga zirtawp ni thleng hian details in an siam ta a, chuan inrin leh hian Kohhranna tlangpui tak khan ko thin ta heti a hrenak a tihloh chuan ka hna tlan ve chuanin video an nei kha rem chiah lo a nuam lo thin a. Tih hi chuan tumah min phut hlei thei lo a nuam zawng a. Aww thing tlang lama kan nula te pawn duai vak lo a ni hei ring ring rawt te pawn herh thiam vek in a chu an pui miah a mi nia umm an pui miah a mi a rat pawn phan vek an phan thiam vek.

Tuna hian thahnem ngai takin rin rawn rinrawn an phuar mek a ni. Van thahnem in van ngai tuar tuar tak em eng hi. Kan biak in van khur laih tan ni kha KTP buban KTP khan in YouTube an dah kha mi kha lak chhun an phal lo a chuvang chuan ala lo mai ang. a rem ngang si lo a aw ni sawm pahnih march ni sawm pahnih sang ni sawm hnih panga han ban khawri laih tan a ni video han a awm a awm tho mah se lak chhawn an phal ta si lo va a sawi ngan lo sawi mai ni e heng ho hi kohhran tana mi turu te an ni vawiinah chuan-- Hnatlang an tam lo a an hnatlang nasa a dun an tawngte pawh pai vek tawh a ni umm he lampang chu an tawng hi a pai lo a an tipai lui a ni umm an tipai lui a ni a lutuk a pawh a pai tep. An chhuk thlang a, March ni sawm pahnih Sang ni sawm hnih panga han ban khuri laih tan a ni. Video hi lakchhuan an phal si lo a, a sawi na rawn sawi tawp mai ni e. Chuanin ka hran zawka lampangah chhuk thla dawn hnai anga, he lamah hianin tuian peiin ka hria a. um hela pawm pawh pui rui rui khawp mai rui rui mai a um so la so kan chaw guitar no pui barrel te pawh tui pawh han thiang hlim em a mai pui awa bai lo le awa bai lo rora te an chhak hnur bawk a balu te hei kan pek in kawt chu hei hi ni mai hmm. a han mawi em kohhran hall ni a kohhran choka kan lut anga a sample hi kan la dawn a ni Sample hi lak loh chuan in Gate hi sak dan tur a hria si lo a hei kawhhran a pahnih ho umm hei hi awm dan tur chu ni ta a hei hi a hma lam pang lan dan a ni a chuan hei hi sir lam pang umm tiang vel hi a ni sak an tum dan chu.

Bak chu ni tawh lo a ni. Black board an herh tang khawp mai. Vun in zang in hna tlang. Vai in maw? Eh, a hna tlang tha deuh ve hlawm a ni. Bubanu leh pa ho an ni. Dan Kohhran choka black ber hralh run pawhin lo nei bawk a hei. Hi kan Kohhran choka kan choka pangai a ni. Chuan hei cooler kan nei bawk a. Umm. Tui in teuh theih a tia ni. Ahh kan la hnawk deuh rem rum khawp mai a, thil hi la kan la dah fel thei thei lo a chan chu ahh biakin salai te kan nia thil han dah fel vak tur chuanin thil hi zawn leh neuh neuh hi ngai thin chuvang chuan in salaiin bungrua a ching fel a ching fel fai hman lo a ni hreu tower Jio tower a ni.